üblecher Pressekonferenz no eisem Nationalvirstand, et ass just net méi esou ganz üblech, dass mer en Nationalvirstand hunn, mir hunn déi éischte Kéier eis mam ieweschte Gremium vum OGBL erëmgesinn zënter Coronazäiten, mir haten effektiv een een Nationalvirstand missen ausfale loossen, wou et wou mer matzen am Confinement gehat hätten a wou et net méiglech war esou vill Leit ze versammelen. An deen heite war deen nächsten, deen ustoung. A mir hunn och laang driwwer nogeduet, Kënne mer et maachen, kënne mer et net maachen? An et ass awer esou wichteg fir eis Aktivitéiten an och fir eis, eise Retour à la normalité an eist demokratescht Verständnis, an datt mer kënnen eis versammele mat eise Leit an eisen Haapt, Militanten, déi, déi dat iewescht Gremium ausmaachen. An dofir hu mer beschloss, et bäizebehalen. An mir hunn alles gemeet, fir d'Sécherheet an d'Gesondheet vun de Leit ofzesécheren. Dofir ware mer de Moien am Scheier Haff, wéi Der vläicht gesinn hutt op Biller, fir déi gréisstméigleche Sall, wou mer do konnten a kuerzer Zäit kréien. Wou mer et méiglech gemeet hunn, ass awer déi iwwer 100 Leit, ech weess emol net, wéivill der do waren, do de Moie konnten Tagen mat dem Sécherheetsofstänn a mat allen néidegen Mesuren, mat de Masken an dem Gel an de Gestes barrières, ware mer dann awer frou, dass dat konnt zustane kommen. Et ass och gutt, d'Leit emol erëm live und in Farbe erëmzegesinn an net just iwwer Videokonferenz. A gutt, well eng Rei statutaresch Décisiounen ustoungen a well awer och vill politesch jo leeft, wéi mer wëssen, a vill politesch Décisiounen ze huele ware fir den OGBL. An dofir war et och flott, eis erëmzegesinn. Mir hunn ënner anerem och e bëssen e Réckbléck gemeet iwwer déi Zäit, wou mer eis net gesinn hunn, wat dann alles gelaf ass vun Aktivitéiten am OGBL an wat och déi Phas fir deen een oder aneren esou bedeit huet, och dat Perséinlecht, dat Berufflecht, wat et mat sech bruet huet. An dann ass natierlech an där Phas och, kënnt dann dobäi, dass awer nach onglécklech Momenter och niewent Corona passéieren an dass mer eng Rei Stierffäll haten. An da maache mer eis Gedenkminutte, mee normalerweis erwähne mer déi hei net. Mee haut hu mer gemengt, wier et awer wichteg, well mer och den nationale Virstand de Moien eisem verstuerwenen Kolleeg a Frënd, de Marmont Drews, geduet huet. Den Arm, gutt, dat ass elo schonn eng Zäit hier, an Dir hutt alleguerte bruet a matkritt, a mir hunn scho vill un den Arm geduet, mee haut, wou mer all zesumme waren, hu mer eis nach enke un heen erënnert, mat senge ganzen, Aktivitéiten innerhalb vum OGBL a senger Virbildfunktioun, wou heen u sech fir eis alleguerten hat. Hee war e Militant vun der alleréischter Stonn un. Den Armand Riffs war mat bei der Grënnung vum OGBL scho vu virun dobäi. E war dunn am Syndikat Banken säit dem Ufank, säit 1979, och säit dem éischten nationale Virstand Member am nationale Virstand vum OGBL. Herno war en och an der CEPL, also an der. Ex-Chambre des Salariés an der fréierer Chambre des Employés privés, e war Vizepresident vum OGBL, e war President vun eiser Iwwerwaachungskommissioun an e war och herno, an esou kennt Der en och alleguerten an hutt Der en all an Erënnerung behalen, Responsabel fir eis ONG OGBL Solidarité Syndicale, wou en e grousst Lach gerappt huet. An dofir war et eis awer och nach wichteg, och Iech nach eng Kéier drun z'erënneren an de Moien am Nationalvirstand un eise verstuerwene Frënd den Am ze denken. Dann hu mer u sech konnten erëm richteg lassleeë mat eisen mat eisen Alldagsgeschäfter, mat eisen Aktivitéiten. Mir hunn, wéi gesot, e klenge Réckbléck gemeet. Vue que dass mer eis esou laang net gesinn hunn, hu mer och erënnert drun, wat an den eenzele Secteur économique gelaf ass, wou d'Schwieregkeete war fir déi Leit déi weider geschafft hunn, déi un der Front stoungen, déi eis, eis Helden vum Alldag, déi, déi mer jo, op déi mer ugewise ware fir d'Iwwerliewen an dëser Phas vun all deene Secteuren, déi betraff waren an déi hu missten d'Staang riit halen an déi awer och mat Angscht hu misste schaffe goen, sech unzestiechen an mat der Angscht hir Famillen unzestiechen, hu mer e bëssen déi Secteuren duerchgeholl. an déi Schwieregkeete vu gewerkschaftlecher Natur, loosse mer emol esou soen, déi mer do begéint sinn, déi den Asaz, dee mer hu missten an alle Beruffssyndikater weisen, datt déi Leit geschützt konnte schaffe goen, datt se dat néidegt Material haten, datt se och d'Méiglechkeet haten, sech d'Hänn ze wäschen an d'Masken ze droen an an all deenen eenzelne Secteuren ebe protegéiert waren. Mir hunn dann och iwwert déi geschwat, déi am Chômage partiel waren, an hunn natierlech och e bëssen de Fazit gezun vun de politeschen Decisiounen an de leschten Accorden am Kader Comité de conjoncture zu dem Chômage partiel. A mir sinn e bëssen duerch d'Aktivitéite gaangen, wou mer an all deene Secteuren haten, an déi vill Kommunikatiounen, déi mer gemeet hunn, an a Stellungnamen an och Streidereien, wou mer trotz där komescher Situatioun awer haten. Natierlech ware mir och als Gewerkschaft net mat eisen übleche Moyenen ënnerwee a mir konnten eis net versammelen, wéi mer et gewinnt waren. Mir konnten net protestéieren an demonstréieren, mee mir waren awer do fir eis Memberen. An dat wësst Der, an dat hutt Der souwisou, waart Der jo och do an hutt et jo matkritt, mir waren ëmmer présent op déi Methoden, déi eis eben an deem Moment gi waren. An du si mer zu der Actualité politique vun haut iwwergaangen. Also mir hunn e bëssen de Fazit gezunn vun eise politeschen Aktiounen an deene leschte Wochen a Méint. An, an dat kennt Der vun eis, mir hu bedauert, dass de Sozialdialog an där Kris net esou fonctionnéiert huet, wéi mir eis et elo gewënscht hätten als Gewerkschaft. Mir hunn. vun Ufank un appeléiert drun, dass et wichteg ass, dass d'Forces vives de la nation, wéi een esou schéi seet, zesummekommt an zesumme Krisen, Antikrisemoossnamen diskutéiert a Léisungen aus der Kris eraus zesumme sicht. An dat ass net vun Ufank un esou gelaf, wéi mer eis et gewënscht hätten, wéi gesot. Et war awer Dialog do, och dat kennt Der, well do ware mer jo ëmmer och um Ball mat deene Saachen. Mir haten eng Rei Bipartitten, mir haten och eng Mini-Tripartite, Travail, an déi grouss Consultatioun, déi grouss Ronn vun der Verhandlung, dat huet ebe e bësse gedauert. Mee do si mer jo och elo e Stéck weider komm. Mee och dat hu mer nach eng Kéier e Réckbléck gemeet, wéi ass dat gelaf, wat sinn déi Mesuren, déi eis déi eis net esou gutt gefall hunn, déi geholl gi sinn, aarbechtsrechtlech, awer och sozialrechtlech an esou weider, wat sinn déi Punkten, wou gutt waren an wou eis awer gehollef hunn als Land, fir iwwert déi Kris ewechzekommen, an a wou sti mer haut? An haut sti mer do, dass mer dann nun endlech déi Tripartite haten, Dir wësst, dass den OGBL mat ee vun den éischte waren, déi Demandeur ware fir eng Tripartite. Ganz fréi, schonn am Ufank vun der Kris, hu mer gesot, et misst een eng, d'Tripartite ass d'Kriseninstrument par excellence, dat misste mer dach elo zesummen hunn. An do ass eis gesot ginn, dat ass elo net de Moment, elo si mer ze déif am Etat de crise a mir musse elo Mënscheliewe retten an d'Gesondheet vun de Leit suergen. An dass, an dat hu mer akzeptéiert, et ass dunn net passéiert. An dunn huet et awer gedauert a gedauert, an dorops hin hu mer eis, wéi Der wësst, mat deenen zwou aneren national representative Gewerkschaften zesummegedinn a gesot, hei elo geet et duer, mir mussen eis wieren a mir mussen elo Drock maachen, datt mer gesi ginn a gelauschtert ginn. An dat ass dunn och passéiert an deenen zwou éischte Bipartitten zu Sennéngen, wéi Der wësst. A mir hunn nach ëmmer weider gesot, et muss awer elo zu enger Tripartite kommen, et gëtt héich Zäit a mir dierfe keng Zäit méi verléieren, well mëttlerweil ware mer schonn an engem Szenario vu Sortie de crise a Relance économique an esou lues a lues kucken, wéi fonctionnéieren déi verschidden ekonomesch Secteuren erëm. Den Déconfinement war do, d'Leit waren erëm alleguerte schaffen an d'Ekonomie fänkt erëm un ugekurbelt ze ginn an et war nach ëmmer keng Tripartite. Doropshin hu mer dann déi Pressekonferenz gemeet mat deenen dräi Gewerkschaften zesummen an dat hëlleft dann awer ëmmer, well mir kruten da kuerz drop eisen Termin zu Sennéngen. Dunn hu mer de Moien am National Virstand de Bericht gemeet, wat zu Senningen an der Tripartite gelaf ass an och e bësse wat mir dorauser zéien a wat mir eis elo nach erwaarde vun deenen nächsten Etappen. An elo ass et schwiereg, well mer eis e Freiden alleguer gesinn hunn an zesummen e Bilan gemeet hunn no deem éischten Treffe vun der Tripartite zu Senningen. An dat heite kennt Der elo zum groussen Deel alles. Mee mir hunn dat de Moien nach eng Kéier duerchgeholl. An ech kommen direkt op de Punkt, wat mir ganz staark bedauern, dat ass, dass eng ganz Rei Sujeten an där doter Tripartite net undiskutéiert gi sinn, déi awer fir den OGBL an eeben domadder fir déi schaffend Leit an hir Familljen hei zu Lëtzebuerg essenziell sinn, wa mer wa mer déi Situatioun vun haut consideréieren. Mir hu vill dodrops geschafft, mir haten eis Gedanke gemeet, wat ass elo wichteg an deem heite Kontext fir d'Leit, a mir hunn doropser hin e Pabeier ausgeschafft, deen Der jo och kennt an dee mer Iech och zougeschéckt hunn, mat eisen Haaptpunkten. Déi Punkten, déi sinn natierlech, déi hu sech jo och ëmmer erëm Beweegt, an do ass jo Evolutioun an deen Dossier komm, well jo verschidde Saache beschloss gi sinn a verschidde Saache si ewechgefall, déi net gutt waren, an duerfir sinn déi och ëmmer erëm adaptéiert ginn. Mir hunn déi dann, déi lescht Versioun, loosse mer emol esou soen, vun eisen allerwesentlechste Mesuren, déi hu mer elo regroupéiert, Ganz rezent an eisem, an eisem Aktuell. An do hu mer ëmmer wieder wësen Dossier am Aktuell. An den Dossier dës Kéier geet just zu deem dote Punkt, Wat sinn dem OGBL seng Virstellungen fir den Neistart Lëtzebuerg a fir d'Relance vun der Ekonomie? Deen ass elo am, am Drock, den Aktuell. An dofir hutt Dir elo hei en pré, pré, avant-première, den, d'Kopie vun, vun dem Dossier. An do steet. Alles dran, schwaarz op wäiss, wat mer iech elo just awer nach eng Kéier am Résumé, ech versichen et elo net ze laang ze maachen, wëllen erklären. Wat mir ëmmer, also den OGBL huet jo de Kurs vun der Regierung ënnerstëtzt, wat déi sanitär Moossnamen ubelaangt, dat hu mer ëmmer gesot, dat hutt der och matkritt. Mir hunn ënnerstëtzt, wa Saachen zougemeet gi sinn an och wa se dono erëm opgemeet gi sinn. Mir hunn eis do och de Meenunge vun den Experten, Medeziner a Virologen natierlech EU vertraut an hunn déi doten Décisiounen net contestéiert. Mir hunn och nach ënnerstëtzt, wou d'Politik higaangen ass a gesot huet, mir mussen elo de Betriber hëllefen. Dat hu mir och gesot, dat ass wichteg. Mir mussen effektiv den Entreprisen hëllefen, well ouni Entreprisen hu mer och keng Aarbechtsplazen an eis Economie dréint net. A mir mussen elo Efforte maachen an dat ass richteg esou. Mir hunn och nach ënnerstëtzt, wou nach weider Hëllefe komm sinn. an sinn der ëmmer nach weider komm. A mir hunn och gesot, et muss geschéien, wat muss geschéien. Mee wat awer absolut net dierf d'Konsequenz dorauser sinn, dat ass, dass herno, wa muss bezuelt ginn, dass dat op dem Bockel vun den schaffende Leit dierf passéieren. A mir hunn gesot, wann elo vill driwwer geschwat gëtt, mir maachen en Neistart fir Lëtzebuerg, D'Betriber mussen ugekurbelt ginn, d'Ekonomie muss relancéiert ginn, mir brauchen e konjunkturellen Opschwong. Dann dierf eeben net vergiess ginn, dass och muss de Leit an de Betriber gehollef ginn. An dat sinn all déi schaffend Leit, déi zesummen d'Ekonomie ausmaachen. An déi schaffend Leit hunn och gelidden. A mir wëssen, dass d'Entreprisë gelidden hunn, mee déi Leit hunn och gelidden. Déi hu gelidden, well se entweder net konnte schaffe goen a well se doheem waren mat der Angscht ëm hir Aarbechtsplaz an net wosste, Geet mäi Betrib muer nach op? Geet deen iwwerhaapt nach eng Kéier op a geet et deem erëm gutt? A si wossten fir hir berufflech Existenz net, wéi et weidergeet. Si hu gelidden. well se am Chômage partiel waren a well se schlussendlech awer nëmmen 80 Prozent vun hirem Loun kritt hunn. A mir wëssen och, wéi, wat d'Liewen hei zu Lëtzebuerg kascht an dass och bei niddregen oder mëttlere Gehälter, wann een do nach 80 Prozent dovunner huet, dann ass dat en Aschnëtt fir ganz vill Menagen hei zu Lëtzebuerg, fir iwwer d'Ronnen ze kommen um Enn vum Mount. Si hu gelidde well se schaffe gaange si mat der Angscht, wéi gesot, an och déi Leit musse gehollef kréien an déi musse verséchert kréien an déi brauchen, Déi brauchen och erëm Vertrauen. An d'Wuert Vertrauen huet eng grouss Roll gespillt an den Diskussiounen an der Tripartite. Mir brauchen d'Vertrauen natierlech vum Stat an d'Betriber, mee mir brauchen och d'Vertraue vun de Betriber, fir dass se investéieren, fir dass se weider Aarbechtsplaze schafen. Mee mir brauchen och Vertraue vun de Leit an hir Betriber an an hir Stat. Dat ass och ganz genau esou wichteg wéi all déi aner Hëllefen, déi musse passéieren. An an deem Sënn an an engem Kontext, wou mer net wëssen, wéi déi sanitär Kris sech entwéckelt, wou mer elo erëm méi héich Zuele vun Infektiounen hunn, wou mer net wëssen, wat sinn déi nei Mesuren, déi wäerte geholl ginn, ekonomesch gesinn, kënnt et nach eng Kéier zu enge, zu méi klenge Confinementsmesuren, wat geschitt an Europa an an der Welt insgesamt? Mir hänke voll dovunner of, wat decidéiert gëtt op politeschen Ebenen an all de Staaten an Europa an weltwäit. A wéi geet dat weider? Wat huet dat en Impakt op eis, op eis Ekonomie? A mir wëssen net, wéi grouss wäert, dat, dat ass jo elo, jiddereen kennt déi Situatioun, mir wëssen net, wéi grouss wäert déi ekonomesch Rezessioun ginn, wéi laang wäert se unhalen, wat wäerten hir Impakter sinn, wéi wäert se an den eenzelnen ekonomesche Secteuren ausgesinn. An, an an deem Sënn mengen ech, datt et ebe wichteg wier, wa mir als Force vive dann an enger Tripartite kucken, d'Ampleur vun deem Ganzen esou gutt wéi méiglech ze verhënneren an dofir ze suergen, dass déi Relance ebe sozial gerecht passéiert an dass do keen ze kuerz kënnt. Natierlech ass d'Bekämpfe vum Chômage eng vun den Haaptprioritéite vun eis alleguer. Et ass ganz kloer, Dat hu mer och gesinn an deene leschten Donnéeë vun der Ademe, datt mer méi eng grouss Croissance um Chômage hunn. Dat war och net verwonnerlech. Et ass och kloer, datt vill Leit, déi am Chômage sinn, net aus dem Chômage erauskommen, well d'Aarbechtsplazen, well also d'Entreprisen keng Aarbechtsplazen nei erschafen, och aus Angscht virun der Zukunft an net wëssen, well se net wëssen, wéi et weidergeet. An natierlech sinn dat doten essenziell Suergen, déi mer alleguerten deelen an déi mer wëllen traitéieren, och an enger Tripartite. Mir mussen och verhënneren, dass et zu ville Schléissunge vu Betriber kënnt. Mir mussen och natierlech verhënneren, dass awer och d'Konditioune vun de schaffende Leit, d'Liewensqualitéit an hir Aarbechtsbedingungen, hir Lounbedingungen sech net verschlechteren an de Betriber. Mir mussen och natierlech dofir suergen, dass och déi ekologesch Transitioun an aner politesch Dossieren net an den Hannergrond réckelen. Mee an deem ganze Verhënnere vu méi Chômage an Aarbechtsplaze schafen, do spillt fir eis eppes eng wesentlech Roll, an dat ass natierlech och dofir suergen, wa mer schwätze vun d'Economie relancéieren, wa mer schwätze vun de Bannemaart erëm ukuerbelen, dann ass et natierlech d'Kafkraaft vun de Leit. An dat ass e ganz, ganz wichtege Sujet fir, an e wichtegen Instrument fir Chômage ze verhënneren. An dat hu mir gesot an dat gehéiert fir eis dozou an kann een net einfach ganz segmentéiert gesinn. Chômage verhënnert, verhënnere bedeit elo Saache maan um Apprentissage oder op der Formation continue. Dat geet eben net duer. Dat ass nëmmen een Aspekt vu, e wichtegen Aspekt, dat ass och richtig, mee een Aspekt vu ganz villen, wa mer wëlle dofir suergen, dass et dem Land erëm gutt geet. An duerfir war dat eng vun eise Grondaussoen och zu Senningen e Freiden de Moien, dat hu mer och gesot an der Tripartite, Mir dierfen op kee Fall zréck an eng Austeritéitspolitik falen. Dat war definitiv dee falsche Wee. Och dat hunn ech schonn a Pressekonferenze gesot, duerfir ginn ech net méi drop an. Déi fatal Konsequenzen, wou d'Austeritéitspolitik hat a Lëtzebuerg och an Europa, Dat dierfe mer, also dee Feeler dierfe mer net maachen. Haut hu mer eng politesch Volontéit, déi seet, dat wëlle mer och net. Mee wa mer wëllen, dass d'Consommateuren och erëm Suen ausginn, da musse se der och hunn. A si si finanziell geschwächt ginn an duerfir brauche mer Kafkraaft a Saachen, also Mesuren, déi fir d'Kafkraaft sinn. Mir hunn eng Rei Proposen. déi mer gesot hunn an déi déi wichte, also eng vun de Mesuren, déi een elo direkt kéint maachen a séier kéint maachen an déi eis souwisou versprach ass, dat ass d'Upassung vum Kannergeld. Dir wësst dat, mir hunn 2014 en Accord zwëschent de Gewerkschaften an der Regierung, dass d'Kannergeld, wat kontinuéierlech zënter 2006 u Wäert verluer huet, muss adaptéiert ginn. D'Regierung huet sech dozou bekannt an engem Vertrag mat de Gewerkschaften 2014, an et ass haut nach ëmmer net passéiert. Alles wat mer hunn, ass e Regierungsprogramm, dee seet, um Enn vun der Regierungsperiod wäert, Mandatsperiod, wäert eng Indexéierung kommen, mee dat geet eben net duer. Dat war virun der Kris net duergaang an dat geet elo nach vill manner duer. An dat muss elo direkt passéieren. An dat wier eng Mesure, déi kéint politesch elo direkt gräifen. Dat kann ee séier maachen an dat ass versprach ginn an dat muss elo virgezu ginn, well et grad Famille sinn, déi oft am meeschte belaascht si vu finanzielle Schwieregkeeten hei zu Lëtzebuerg. Dat ass eng Mesure. Mir hunn natierlech nach eng Rei vun anere Mesuren op dem Punkto Kafkraaft. Mir hunn och zu Senneng dem Premierminister a senge Ministerkollege gesot, dass mer och iwwer d'Steierpolitik wëlle schwätzen, och iwwer méi Steiergerechtegkeet. Iwwer de Wee vu méi Steiergerechtegkeet kéinte mer och eppes maache fir d'Menagen a mir kéinten och eppes maache fir d'Inegalitéiten an eiser Gesellschaft aus dem Wee ze schafen. De Logement. Eist Lieblingsthema. Mir hunn e rise Problem, dass et, dat kennt Der hei zu Lëtzebuerg, dee war virun der Kris wouer, dee gëtt och no der Kris, ass en nach ëmmer wouer an e gëtt nach ëmmer méi wouer an och deen dréit zu den Inegalitéiten hei am Land bäi. Just als Beispill, dat huet d'Kris och gutt bewisen, wann et d'Ongläichheete, wann een déi kuckt, reng am Logement huet een dat jo elo gutt gesinn, déi Leit hunn, déi am Télétravail hu misste schaffen, do ass et deene mat Sécherheet besser gaangen, déi en Haus haten an e bësse Plaz an vläicht och nach e Gaart, wéi deenen, déi an engem klengen Appartement oder Studio confinéiert waren. An dat ass elo nëmmen ee Bild, fir dat awer schéin verbildlecht, wéi wichteg dat Sujet ass. Mir hunn hei e. E rise politesche Problem ronderëm de Logement, d'Präisexplosioun, déi ass net méi ze bremsen. An duerfir hu mer Mesurë proposéiert. Ech ginn elo net an den Detail vun deene Mesuren, well soss leeft d'Zäit awer hei fort. Mee Dir, Dir kennt déi meescht. Mir musse steierlech eppes maache bei de FISen. Mir mussen eppes op der Grondsteier maachen. All déi konkret Fuerderungen oder Ideen, déi mir hunn an deem Beräich, Fannt der och am Pabeier erëm. Also, wéi gesot, e ganze Package ronderëm d'Kafkraaft vun de Leit, wou an eisen Aen eppes géif souwuel der Ekonomie wéi de Leit hëllefen a wou an eisen Aen och een Instrument wär, fir de Chômage ze bekämpfen. Niewebäi hu mer vun den Investitiounen geschwat. Mir hunn och gesot, dass wichteg, dass mer weider eng staark Investitionspolitik hunn. Och dat si Saachen, déi mer gären an der Tripartite geschwat hätten. Och dat séchert eis Zukunft of an déi vun eise Kanner an de Generatiounen no eis. Och dat hëlleft dem Land aus dëser déiwer Kris eraus. Dat sinn alles Mesuren, déi elo misste séier ergraff ginn. D'ëffentlech Investitiounen an d'Forschung, méi wéi jee haut néideg, an d'Bildung, an den ëffentlechen Transport, an d'Gesondheetswiesen, an net nëmmen an d'Infrastrukturen, mee och an déi néideg Ressourcen an an d'Leit, déi an deene Sektere schaffen, alles dat si Weeër aus der Kris eraus. An net zu lescht hu mer nach iwwer d'Sécurité sociale geschwat de Moien. De Carlos huet e bësse méi en extensive Bericht vun der Quadripartite gemaach. Mir hunn elo virdrun decidéiert, dass mer haut Dat an der Pressekonferenz eis erspueren. Hien ass awer do och fir all weider Froen. De Fazit vun der Sécurité sociale ass, Natierlech sinn dat och Punkten, déi mer gären an der Tripartite weider géife behandelen, well méi wéi jee huet dës Kris bewisen, wéi wichteg eng staark sozial Versécherung fir e Land ass a wéi wichteg dat och war, fir eis iwwer d'Ronnen ze hëllefen. An do hu mer eng ganz Rei Punkten. déi Der och kennt vum OGBL an déi eben och wichteg sinn, mir wëlle keen Ofbau vun eisen soziale Versécherungen, mir wëlle keen Ofbau vun de Prestatiounen, mir wëllen au contraire, hu mer Verbesserungen op de Prestatiounen versprach kritt, déi sollen och elo kommen an déi sollen elo méi wéi séier kommen, well och dat dréit zum Wuelbefanne vun engem Land bäi, wat an enger Kris stécht. Fir de Rescht hu mer gefuerdert, dass dat Kennda, de Congé pour raisons familiales extraordinaires, dass deen net dierft iwwert d'Keess vun der CNS finanziert ginn. Dat war e Congé net fir krank Kanner an net fir krank Elteren, mee dat war e Congé fir déi Kanner, déi net konnten an d'Schoul goen, wéi mer alleguerte wëssen. An dat misst iwwert de Statsbudget finanziert ginn. An do fuerdere mer och, dass nom Kassensturz do erëm Rééquilibrage passéieren, dat selwecht gëllt fir d'Mutualitéit vun den Employeuren, all déi Sujeten ronderëm d'Sécurité sociale, mee ech maachen et elo do kuerz. Dat ass e bëssen eis Visioun vun der Sortie de crise à la OGBL, sozial gerecht, an déi, An dat sinn déi Saachen, déi mir wollten zu Sennenge beschwätzen. An dat sinn déi Saachen, wou d'Regierung net wollt mat eis beschwätzen. Dat sinn déi Saachen, wou de Premier Minister an déi aner Ministeren, déi do waren, gesot hunn, Dat ass elo net d'Prioritéit an enger Tripartite. D'Tripartite ass do, fir d'Chômage-Mesuren ze diskutéieren. An dat bedauere mer zudéifst a mir wäerten awer dohannert bleiwen. Dat gehéiert op déi dote Plaz. Et sinn all déi Diskussiounen, déi mer musse féiere mat deenen dräi Acteuren, déi hei zu Lëtzebuerg de Modell ausmaachen, de soziale Fridde garantéieren. An dat sinn déi Saachen, déi mir elo mussen zesummen diskutéieren, well alles hänkt zesummen. An dat hunn ech erkläert, wa mer net fir d'Kafkraaft, fir eng gutt sozial Sécherheet, fir géint d'Logementspräisexplosioun schaffen, da maache mer och näischt wierklech sérieux op dem Aarbechtsplazenerhalt. Fir de Rescht hu mir Mesuren, fir da méi konkret op déi Punkten ze kommen, déi an der Tripartite awer diskutéiert gi sinn, well dat do sinn all déi Saachen, déi mer gären diskutéiert hätten a wou mer hannendru wäerte bleiwen a wou mer och de Moien vum nationale Virstand unanime d'Mandat kritt hunn, un d'Geschäftsféierung vum OGBL op där doter Schinn awer weiderzefueren a weider do ze insistéieren. Fir de Rescht ass et gutt, dass eng Tripartite war. Mir hunn dat begrëisst. Et ass wichteg, dass deen Dialog besteet. Et ass och gutt, dass do iwwert de Chômage geschwat ginn ass, well natierlech ass dat eng vun den Haaptpreoccupatiounen. Et ass och gutt, dass eng Rei Mesuren do geholl gi sinn. An déi ginn ech och elo net am Detail an, well déi kennt Der jo hei aus dem Pressecommuniqué vun der Regierung, déi zéng Punkten, déi zu Senningen do festgehale gi sinn. Ech kann och guer net an den Detail agoen, well ech kennen den Detail net. Mir kréie jo dann dës Woch eng Pressekonferenz vun den zoustännege Ministere, wou mer nach méi Detailer sollte kréien. Ech wëll just soen, dat do sinn Décisiounen vun der Regierung. Dat ass keen Accord tripartite am klassesche Sënn. Mir sinn dohinner gaang, mir hunn eis Punkte gesot, d'UEL huet hir Punkte gesot, also d'Gewerkschaften an dann d'UEL hunn hir Punkte gesot, an d'Regierung ass zeréckkomm mat engem Projet vu Mesuren, déi fir de Chômage ze bekämpfen. Dat si gutt Mesuren, mir ënnerstëtzen déi, mee dat sinn, et geet awer an eisen Ae bei wäitem net duer, fir elo konkret d'Aarbechtsplazen ze erhalen. Do ass haaptsächlech Mesuren um Apprentissage an op der Formatioun, a wéi gesot, fir deene Jonken ze hëllefe weider Aarbechtsplazen ze fannen. Mee och do kéint ee méi wäit goen. An wat fir eis och virun allem wichteg ass an deem, wat mer zu Sennengen beschwat hunn, dat ass, dass mer en Engagement kritt hunn, souwuel vu Regierung wéi vun UEL, Dat kennt Der, dass mer am Comité permanent du travail et de l'emploi sollen zesummekommen a séier konkret Léisunge fanne fir den Aarbechtsplazenerhalt an net eréischt dovu schwätzen, wat ass, wann ech se bis verluer hu meng Aarbecht. Mee kucken, komm mir kucken, dass se net verluer ginn. An déi Mesuren, déi si jo aarbechtsrechtlech verankert an déi muss, do brauche mer Reformen. Do hu mer e ganze Programm vum OGBL op deene Punkten. Mir brauche Reformen op dem Plan de maintien dans l'emploisgesetz. Do brauche mer méi Contrainten an Obligatiounen fir d'Entreprisen, déi mat eis ze verhandelen. Reformen um Sozialplang, Reformen op de Licenciement économique an esou weider. Mee do si mer frou driwwer, dat begréisse mer, dass dat am CPD séier soll diskutéiert ginn. Dat ass och déi richteg Plaz, dat ass och gutt esou. An Dat ass also awer eng vun deene positiven, ee vun deene positive Resultater vun dëser Tripartite. Dat heescht, Tripartite jo, gutt, gutt, dass mer och déi dote Saachen ugeschwat hunn, mee et geet net duer a mir wäerten hannendru bleiwen. Mir sinn och frou, dass dann elo no, muss een awer soen, e bësse Gestreits, zu enger zweeter Sitzung soll komme bei der Rentrée. Well och dat war net esou evident an an dat ass awer ganz wichteg, dass e Prozess, mir si jo net eraus, mir sinn net aus der Kris, mir si mol net aus der Pandemie, mir sinn nach laang net aus der ekonomescher Kris, dat Ganzt ass e liewege Prozess, dee sech stänneg elo weiderentwéckelt an dofir mussen och déi Diskussiounen an deem Sënn weidergoen. Voilà e bëssen de Punkt zu der Situation Politik. Mir haten eng Rei Betriber, déi am Konflikt sinn, an déi meescht kennt Der och, déi do un de Mikro komm sinn. Ech soll, ech muss dat elo ganz kuerz maachen, well soss schwätzen ech hei vill ze laang. Dofir iwwerhuelen ech dat. De Jean-Luc Dematteis kann dann nach Prezisioune ginn. Mir hunn iwwer LuxGuard I an II geschwat. Kennt Der, do kennt eis Positioun, mir hunn e Communiqué, mir haten eng Pressekonferenz. Wichteg ass, dass mer do nach eng Kéier drun erënnert hunn, dass mer moar e Piquet, e Protestpiquet hunn, well mer dat net akzeptéieren, dass, wann en Uewe zougemeet gëtt a Wierker fusionéiert ginn, dass hei Aarbechtsplaze sollen eventuell um Spill stoen. Mir kréien och guer keng Informatioune vun dem Betrib an duerfir hu mer moar dee Protestpiquet um eng Auer zu Diddeleng. Mir hunn iwwer SES geschwat an och iwwer d'Aviatioun. Déi zwee Dossieren soen ech elo zesummen, well déi huet d'Michèle Cloos en charge, dat ass jo dann och hei nach fir wa weider Froe sinn. SES, och schlëmm, schlëmm, mir streiden do vill an dat ass am Fong fir eis e Skandal, datt do elo esou en aschneidende Sozialplang soll gemeet ginn. Mir maachen do och en Appell un eis Regierung, sech net dofir auszeschwätzen, mee dogéint auszeschwätzen, dass Leit sollen ofgebaut ginn. Mir wäerten do alles maachen, fir esou vill wéi méiglech Aarbechtsplazen ze erhalen. An do si stänneg Sitzungen, all Dag, elo nach bis en Donneschden, an da gi mer e bësse méi gewuer. Aviatioun ass e Suergekand, mengen ech, iwwerall op der Welt, an Europa an natierlech och hei zu Lëtzebuerg. Elo ass et hei vläicht nach net esou grav, wéi mer et e bëssen aus den Nopeschlänner kennen. Passagéierberäich huet laang guer net funktionéiert, an dat wësse mer. Natierlech sinn dat Aschnëtter a mir mussen och do dofir suergen, datt d'Aarbechtsplaze garantéiert bleiwen. An et ass e ganz groussen Arbeitgeber, d'Luxair hei zu Lëtzebuerg, a mir däerfen do net zu Aarbechtsplazeverloscht oder ofbau kommen. Dann ass kuerz de Punkt iwwert den TICE gemat ginn. Dir wësst, dass mer do am Sträit waren, well do eng Rei Leit ganz miserabel Aarbechtsbedingungen a Lounbedingungen haten. An do hu mer emol eppes Positives ze vermierken, Mir hate Protestpiqueten a Gestreiks, an dat ass elo Ried gebéit ginn. Dat heescht, déi Leit kruten hir Situatioun verbessert an hir Konditiounen do adaptéiert. A schlussendlech dee leschten Dossier vun enger Entre-, also vun engem Secteur, geet et ëm d'Police. Dat hutt Der och matkritt, dass mer kuerz virum Con-, virun der Corona-Kris Accorde gemeet hu mat Associatioune vun der Police. Mat enger do-, also déi zwou Associatiounen hunn och eng Rei berechtegt Fuerderungen, wat hir, hir Carrièren ubelaangt, déi sinn einfach falsch aklasséiert bei der Fonction publique. Dat heescht, hir Qualifikatioun gëtt net unerkannt, wéi dat beim Rescht bei der Fonction publique passéiert, an déi si do ënnert hirer Qualifikatioun aklasséiert. Gëschter war eng Entrevue. mam Minister vun der Fonction publique zu deem Sujet, mat der Associatioun ADESP, dat sinn déi Policebeamte mat Secondaires-Ofschloss, an déi hunn eng, déi hu wéi gesot eng Première oder Equivalent an déi ginn op enger Onzième, no enger Onzième bezuelt. An mir haten eng Entrevue. Mir haten awer scho relativ positiv Echoe vun de Ressortministeren an deem Beräich kritt. Awer de Minister vun der Fonction publique, dee war elo manner positiv. Deen huet eis do elo net direkt en Ok ginn an deen wëllt dat an e bësse méi e breede Kader setzen. Do sinn elo nach Entrevuen am Hierscht geplangt, mee dat kann awer dann eventuell och nach zu Sträitegkeete féieren. Voilà zu de Syndikater. An dann hu mer haut just nach, schlussendlech, lescht Wuert awer, last but not least, eis Integratioun mam Landesverband formell ofgeschloss. Dir wësst, d'Kongresser vun den zwou Gewerkschaften am Dezember haten dat beschloss an den éischte Juli war Deadline. An deen ass elo laanscht. Mir konnten dat net esou feiere wéi mer eis dat gewënscht hätten an esou offiziell maachen, mee duerfir hu mer et haut um nationale Virstand dann nach eng Kéier formaliséiert, mir hunn elo en neit Beruffssyndikat, d'Nummer 16, d'Syndikat Eisebunn OGBL FNCTT FEL Landesverband, d'Chargés d'éducation déi sinn an SEW, kommen déi ënner, an de Service, d'Syndikat ëffentlech Déngscht, déi regroupéiert elo eis ëffentlech Déngschtleit an déi vum Landesverband. An elo ass et dann souwäit, elo gëtt et konkret an elo ass et da formell den éischte Schratt vun der Integratioun Landesverband am OGBL an deen ass nach méi offiziell ginn mat der Nominatioun vum President vum Landesverband als drëtte Vizepresident vum OGBL. Dat heescht ab haut de Moien ass de Georges Meerens drëtte Vizepresident nieft dem Serge Himmonf an dem Patrick Ourth. En ass awer haut schonn ausnamsweis esou dech entschëllegt fir d'Pressekonferenz, mee e war awer ganz frou driwwer, mengen ech mol, hoffen ech mol, de Moien. A mir hunn et dann eben esou wéi mer konnten zesumme gefeiert. Voilà, c'est ça. E laange Programm de Moien, e laange Programm de Mëtten. Et deet mer leed, ech hunn iech awer elo erëm esou voll getext hei, mee ech mengen dat do waren awer d'Haaptaussoe vun eisem Nationalvirstand vun haut de Moien. Soen ech iech mol Merci fir d'Nolauschteren an d'Gedold. An da si mer do a jiddereen ass do, de Carlos fir Quadripartite, Jean-Luc an d'Michèle fir d'Beruffssyndikater, de Frédéric och fir Landesverband Geschicht an ech selwer an de Patrick och. Merci.